אידישע קינדער, אונז זעמער צוריק דא מיט א וויט מענדי, דא האמער היינט ידידי ידיד נפשי ידיד כל בית ישראל ר' דובל קנאבלעך באקאנטע בדחן באקאנטע נאך זאכן אנטיקס הויכע שלום עליכם וואס טוט זיך? ברוך השם וואס מאכט מען? קאמפאוזער.
קאמפאוזער, יא וועלכע ניגון האסטו געמאכט? אסאך, מיט א מענטשן מיט אלעס און יאגן צו רעדן. אויף וועלכע וועלט ביסטו? ניין טאקע, דו האסט געמאכט א האסט געמאכט נגינה? כ'האב שוין געמאכט אסאך.
און די חזון נאנט מיט דיר, כ'האב נישט געוואוסט האסט געמאכט. אה יא, האסט געמאכט עפעס אויף ר' מיילעך, ניין? מען באלד אלעס רעדן, כ'האב געמאכט אסאך שוין, ר' מיילעך איז געווען. אלעס דארף מען באלד רעדן דערפון, לעטס טאלק אבאוט איט. ווייל ס'גייט מיט א, ס'אלעס גייט מיט א פראסעס, קודם כל וויל איך, איך וויל אויך מאכן א וועלקאם דא. אהא. ס'מיר א כבוד צו זיין דא מיט די צוויי חברה.

און איך האלט, ס'שטעלט שטעלט זיך אויף א פרעמדער מענטש, ער גענומען א האלבע שעה צוריק, לאמיר זאגן איינער וואס איז שוין מער פארגע, גענומען צוויי טעג צוריק, האט ער גענומען אינפארמעישאן ווער דער מחותן, ווער דער דאס, ווער דער פ. ער לויפט ארום מיט א פיצי טישו. האט נישט קיין אהנונג מיט וועם ער זיצט דארט, האט נישט קיין דאס, ער שטעלט זיך אויף, ער דארף דא מאכן וויינען די גאנצע זאל, יעצט קוק עס אן אביסל ווי א פלעי, פארשטייסט? ביי מיר איז געווען א גרויסע מעלה, איך האב א קאזין, ער קען מיר, איך קען אים. וויל ער זיין דירעקטאר.

איך האלט א חלק צו סאלוון די שדכנות קריזיס, ס'איז דא א שידוכים קריזיס באט ס'איז אויך דא א שדכנות קריזיס, ניין? יא אוודאי.
ס'איז א שדכן זאל באקומען באצאלט אויפן שעה וואס ער ארבעט, נישט אויפן שידוך וואס ער פירט אויס.
יא אבער מיינסט מען זאל צאלן אפילו ער האט נישט אויסגעפירט די שידוך? יא! ווייל ער ארבעט פאר דיר. פארוואס זאל א מענטש ווילן ארבעטן פאר דיר ווען ער האט פֿופֿציק פראצענט טשענס אז ער גייט נישט אריבער גיין? פאר דעם איז דא אזוי ווייניג שדכנים. ס'איז א אלטע טענה. יא אבער ס'איז זייער שווער ווייל טאמער איינער וועט ארבעטן פאר א שידוך צען יאר דארף יעצט דער מענטש באצאלן צען יאר. קודם כל איז דא אפישעל אזאך. לאמיר פרעגן דעם ציבור.

האט זי אדער אויפן וואך? יא יא. מענטשן גייען וועלן טוהן, מענטשן ווילן נישט טוהן, פארשטייסט? מען ארבעט און מען קרעשט און מען דאס, און פלוצלינג זעהט מען יענער וויל נישט, איין זייט וויל נישט, וואס? ס'איז דא, ס'איז דא, ס'איז דא חברה, ס'איז דא שדכנים אפיסעס וואס ארבעטן אויפן שעה וואס. כ'זעה דיך וואס איך מיין, אבער די רעסט א קאפ ס'איז נישט. עניוועיס ווער איז געווען די צווייטע חתונה? א רגע, סאו דו ביסט פאר דעם געשטאנען און אראפגעשריבן אלע גראם? באגאב יא. אראפגעטייפט?
כ'האב געמאכט פזמון, און כ'האב געהאט דעם סרולי גענער מיטגעזינגען מיין איך ס'געווען סרולי? וואו, ס'האט עס אריינגעארבעט?
געטייפט? יא. גראדע יעדע חתונה.
סרולי געזינגען דארטן?
ס'רוב מצוה טאנצן וואס כ'וואלט מאכן אבער עקסטער שענער, מיין ערשטע מצוה טאנצן די ערשטע פאר יאר. פלעגט סרולי זיין מיט צוטאנץ? סרולי איז אויך אין קפה אשכול און דיינס און דיינס. יא, סרולי גרין פלעגט קומען זינגען מיט צוטאנץ מיט מיר, ער פלעגט מאכן פזמונים זייער אסאך מאל ביי ר' סרולי, ווייל זייער אסאך מיטצוטאנצנדע געווען חברים וואס האבן אים אויך געקענט. מיט סרולי בכלל, ס'איז געווען אייביג זייער גוט צו ארבעטן מיט אים, אונז האבן געמאכט אסאך און אונז האבן געזינגען, געמאכט אסאך ניגונים אויך געמאכט דארט אין סקווער דארט ביי בעיסמענט וויאזוי האט געהייסן היינט אברהם איז ציגלער פון טעם היידן. סרולי איז גוט, כ'האב אים געבעטן ער זאל ארויפקומען אויף נאך א פאדקעסט, ער האט ממש נישט קיין צייט.

איך וואלט געוואלט קענען ווייזן וואס מען יא. ס'איז געווען פערסט געש אימפרעשן.
געש דער איז נעווער א סעקאנד טשענס און פערסט אימפרעשן יא.
ס'איז געווען זייער א שיינע דזשאב געשריבן אדער אויך שיין געטייפט?
געלונגען.
געשריבן אדער ס'איז געטייפט? געווען געטייפט אלעס. און ווי לאנג האט ער גענומען דאס צו מאכן? איך געדענק נישט. האסט נאך די צעטלעך?
אפשר גיב מיר די איך פלעג צעטלעך. עס מאכן מיין איך. אמאל איך פלעג מאכן די גראמען אין דזשים. מען לויפט אויפן טרעדמיל איז די בעסטע צייט.

וואלט איך זאגן פאר יענעם וועסט וואכן פארדעם סתם נישט אבער יענע וואך מסתם יענע. איך למשל מ'רופט מיר אויפטרעטן צו פלעצער סאך מאל כ'גיי נישט איך בעט גאר א הויעכע פרייז ווייסט כ'וויל יענער זאל זאגן ניין כ'מיין צו זאגן כ'וויל כ'וויל יענער איך.
ווילסט יענער זאל זאגן יא פאר די הויעכע פרייז?

מ'האט געווען צופיל פרעשור פאר מיר, די גאנצע די נעמען אינפארמעישן און די זאך, די לייוו דזשאב איז די בעסטע זאך. ענקזייעטי איז א זאך וואס קומט צו א מענטש, נישט דווקא וואס, למשל האסט ענקזייעטי, ס'דא מענטשן האבן פלעין ענקזייעטי אבי אין די וועלט אריין, און פארשטייט זיך ענקזייעטי קען מען העלפן, ברוך השם מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אבער דאס איז למעשה ענקזייעטי אנגעהאנגען אין עפעס, די פראבלעם איז געווען אז ס'קומט שוין אזוי סאך פריער, אז דו הייבסט שוין יעצט אן צו ציטערן פאר עפעס וואס גייט זיין אין פיר וואכן ארום. פארשטייסט וואס איך זאג? אז די בעסטע איז אנצונעמען די לעצטע מינוט, אזוי אז טעג זייער איר פאר פינף מינוט, פופצן מינוט. יא, איך ווייס איינער, א חבר. האפענטליך ניי, איז א לעסט מינוט דזשאב, א מענטש געט דיך א רוף אן, קענסט קומען צו קבלת פנים דא אין טשארנא, ממש יעצט מ'האט די בדחן נישט עוועליבעל, געסט א פלי אריבער מיט אלטע פעיפערס און געסט טעלעגראם אפ. ס'אמת וואס דו זאגסט, מ'איז כמעט נישט נערוועז. א געיאגטע זאך איז נישט נערוועז.
אבער א זאך וואס דו פלאנסט, האסט א חתונה, דו דארפסט פארן קיין טשיקאגא, גראמען און די א גרויסע משפחה, דעמאלטס האסטו פרעשור און די ציטערסט אויפן פלייט מיט אלעס. די חברה וואס עקטן אויף פלעיס. נאט סו מאטש. א לאסט מינוט דזשאב געווענליך. דעמאלטס האסטו נישט קיין פרעשור אויך נישט ווייל קיינער עקספעקט נישט, דו ווייסט אז די קאסטומער ווייסט ער האט דיך יעצט גערופן.
די חברה וואס גייען אויף פלעיס.

א שיינע סוקסעס געווען גאבי'ס חתונה, פון דעמאלטס איז געווען דעמאלטס זייער אסאך די עידזשענטס, עידזשענטס האבן געברענגט, אלע פון מיינע עידזשענטס וואס זענען מיר נאכגעלאפן דעמאלטס, זענען נישט אין די ליין מער, גדליה ווייזער האט מיר געברענגט זייער אסאך חתונות. אבער דו האסט געגרייט ביי מיר, וואס איז געווען דיין צווייטע דזשאב? זאג איך דיר אז פון דעמאלטס האב איך געהאט למשל ארי אפל, האט מיך אנגעהויבן רופן דוד, דו דארפסט דיר ברענגען זשאבס און זיך ארויפלייגן, דער האט מיך ארויפגעלייגט אויף א בר מצוה,

די לייף בשעת מען גריינד און מען זעט מענטשן, מען קאנעקט, מען טרעפט מענטשן. בשעת די גריסן מעשה. נאכדעם, די שבת געלט. ביסטו נאך געווען נערוועז? אדער בשעת מעשה ס'איז נישט אזוי ש. למשל ווען איך האב איך האב אויפגעטרעטן אמאל, כ'בין נישט געווען נערוועז, ב ה בשעת מעשה בין איך נישט געווען נערוועז. סאו מ'איז אנגעצויגן ביז מען הייבט אן. די רגע נעמסט די מייק און די זינגסט די פזמון, הייבסט אן די אנהייב די אינטראדאקשן פאר די מצוה טאנץ און די הערסט דיך גוט און די סאונד איז אלעס גוט, פארט שוין אלעס א מחיה, נאך צו די ערשטע מינוט נאך די אינטראדאקשען, די ערשטע זיידע קומען שוין מענטשן זאגן wow וואס גוט, ווער ביסטו, ביסט אריין, כ'האב דיך נאך קיינמאל נישט געזען, אלעס פארט שוין בעסער, ס'איז געשמאק, כ'האב פונקט געטראכט ביי די וועי א בת חן האט די איינציגסטע סוד איז אז אימעזשין א זינגער לייגט אראפ א בעקעלע אויף סטעידזש, ס'וואלט געדארפט אזוי זיין גראדע, א שפילער אדער א זינגער לייגט אראפ א בעקעלע, סרולי גרין זינגט א חתונה, לייג אראפ א בעקעלע, מענטשן וואס האבן הנאה מיט ביים טאנצן, מען גייט אריין מען ווארפט אריין עפעס. א בדחן האט עס נאך יעדע זיידע. העסט אויסזען ווי יענע שפילער אין מאנהעטן וואס זיצט אויפן גאס מיט א האלבע הודי אנגעטון. אבער טראכט אריין א בדחן רופט אויס צוועלף העטערס האט ער צוועלף מענטשן וואס קומען דיר צו געבן א טיפ, א פינעווער א צענער א צוואנציגער צו א דאלער אפילו, וואס באקומסטו וואס קומסטו אהיים דען ביידע דער דער רעקל איז אנגעפאקט פון ביידע זייטן.

חוץ דעם א בת חן ארבעט אויך אסאך שווערער, ער דארף אויפקומען מיט נייע זאכן יעדע נאכט. א בת א חן. זינגער זינגט סאך מער שעות, ס'נישט די פוינט, די פוינט איז א בת חן פילט עפרישיעטעד. די זעסט אמאל קל מיש ווען די חברה זענען אויסגעהארגעט, מען ווערט נישט אויסגעהארגעט? יא אבער למעשה זינגט ער די זעלבע צוועלף ניגונים יעדע נאכט, ס'איז נישט א זאך וואס ער דארף זיך צוגרייטן. דאס איז מיין שאלה, דו האסט נישט מורא אפילו ווען דו הייבסט אן ער גייט סטאק ווערן? ניין, סאו לאמיר דאס זאגן, א בת חן, איינער שטעלט זיך ארויס גראמען, מוז האבן די טעלענט פון קענען מאכן אויפן פלאץ. ס'הייסט אזוי, איך ענדיג גראמען, איך גראם אויס איינעם, רוב מאל האב איך געהאט א מחותן קומט צו מיר, מיין רב פון די שול דא געבליבן, אדער עפעס א פעטער פון הצלה געווען דא, די מוסטערן קענען אויסגראבן אויפן פלאץ, מאכן גלייך אויפן פלאץ גראם. סאו אמאליגע בדחנים פלעגן שיש קענען בשעת'ן טרעפן ש. יא, נישט געסטאפט שיש, איך געדענק יונתן נישט געסטאפט שיש קענען, די קינדער האבן ארום געשפרינגען.
אבער דאס וואס די זאגסט, גראדע דאס, למשל דאס, ס'דא בדחנים איך וויל נישט זאגן קיין נעמען, איך האלט מען מעג שישקענען, א מענטש קומט אריין, ער וויל נישט נישט זיין קולות, ער קומט בדחנ'ען, ער וויל זיך נישט זיין קולות. א בדחן רופט אויס א מחותן, ער האט א מייק, ער האט א ספיקער, ער הערט זיך זייער קלאר, רופסט אויס א מחותן, שישקע נישט אינמיטן, די הרג'סט די גאנצע עמאושענעלקייט, די הרג'סט די ערנסטקייט. ס'נישט, וויאזוי קען מען אויסגלייבן א מחותן, ער טרייט צו מאכן עמאושענעל און ערנסט, ווען די הערסט ווען מען שושקעט דעם מיטן צונישט יוינעסן איז געווען א גוטע גראמער. יוינעסן זיי כ'רעד נישט פון יוינעסן יעצט. באט עס דא אפאר מער פון די היינטיגער אפילו.
ס'דא מער פון די היינטיגער וואס קענען שושקענען. ס'הארגעט די גאנצע זאך.
איך האב דיך געגראמט יא? דו האסט א מייק, א ספיקער, דו הערסט דיך אזוי גוט? גייט דיך אן א יונגעל דארטן לייכט אין די בעק? יעצט אויב ס'שטערט די מחותנים, קען א פעטער צוגיין זיי שטיל דו שטערסט, אבער די בדחן שושקענען הארגעסטו די זאך. און ערשט הערסטו א זינגער מאכן א סידי, אינמיטן א ניגון הערסטו אים שישקעלן ווייל די סטודיאו מענטש האט גערעדט. ניין, די הרג'ס די סאנג, די הרג'ס די זאך. זיי שטיל.
זיי שטיל. כ'האב געזאגט פארן פראדוסער זאל שטיל זיין. נו? איך קען מיט דיר מאכן א בעט מענדי, פינף טויזנט דאלער אז דו הערסט איבער איינע פון מיינע הונדערטער מיטצוטאנצן. און די הערסט מיך איינמאל שישקענען. וואו די עולם איז געזיצן שטיל. נעווער אין מיי לייף.
און אפילו נישט די שישקע. האסט פארקויפט די. ווייסט ערגעץ א הויז פון פֿינף טויזנט דאלער וואס כ'קען קויפן? פֿינף טויזנט דאלער שול.
בקיצור. צו מער די פוינט, איך האב קיינמאל, נעווער האב איך געשישקעט, און איך האלט אים, איך האלט ס'איז ראנע זאך. באט דאס וואס די פרעגסט מיר אז א בדחן ארבעט שווערער, זאג איך דיר סתם אז א בדחן קען נאר זיין א בדחן וואס קען מאכן אויפן פלאץ גראמען. מיסטו מיט די זאך פון קענען אפילו לאמיר זאגן איינער רופט דיך יעצט אן, איך בין נישט עוועילעבל כ'פיל מיך נישט גוט, ווילסטו איבערנעמען די דזשאב היינט ביינאכט? דארפסטו קומען קענען, דארפסטו קומען אום.
ס'איז דאך געווען אין מאנרא יעצט די מעשה לעצטע וואך צוויי וואכן צוריק האסט מיטגעהאלטן מיט דער כהן? יא מיט גלאנצער.
מיט וואס?
דער גלאנצער עפעס א כהן האט נישט געקענט ארויסגיין פון הויז, ער האט געהאט א מצוה טאנץ. האסט נישט מיטגעהאלטן גארנישט? די הערסט נישט קול מבשר די הא?

זי פליט אהיים, ער וויל נעמען זיין היט און רעקל, אינמיטן באקומט די טעלעפאן הייבט אן קלינגען, זעט איינער קלינגט צוויי דריי מאל, ניין, איינמאל געהערט די מעשה, אויב ס'נישט אזוי קענסטו אריינהאקן, באט בעיסיקלי מאנרא האט עפעס אוועקגעשטעלט אז אלע דיינים האבן א אנדערע, ס'דא, ס'צוטיילט צווישן די דיינים אויב עפעס געשעט אויב מ'דארף עפעס איינעם איינמעלדן אדער דאס, ס'מאכט זיך הלכה'דיגע זאכן איז יעדע זאך איינגעטיילט, סאו ס'דא איין דיין וואס ער
ער איז פאר כהנים?
ער איז פאר כהנים, סאו ער רופט אים אן און פרעגט אים וואו ביסטו, זאגט ער איך בין דא אינדערהיים, איך יאג מיר אביסל, איך בין גראד אויפן וועג צו א חתונה, באט, ווייל עכט האט ער נישט געוואלט אויפהייבן, ס'האט געקלינגען צוויי דריי מאל, שוין געווען נאך עלעווע ביינאכט, פילט עפעס וויכטיג הייבט ער אויף, זאגט ער איך יאג מיך ארויס, זאג איך דיין דארף עפעס שנעל, זאגט ער יא, וואס איך דארף איז אז דו בלייבסט יעצט אינדערהיים,

עניוועיס למעשה האט ער נישט געקענט גיין האט ער געדארפט ריפלעיסן דארטן מיט א צווייטן וואטעווער יענער דאס מיינט אז יענער האט נישט געוויסט פינעף מינוט פארדעם אז ער האט א חתונה. יא, יא. דאס וואלט געווען גוט פאר אים, ער וואלט געקענט זיין א קונה און זיך איינרעדן אז ער האט א דאס, דאס וואלט אים אפגעשטילט די נערוועזיקייט, ניין ווען ביסט א קונה? די מיינסט גלאנץ צוריק געכאפט טייג זייער?
א רגע, סאו וואס איז געווען, אונז רעד מיר פון בדחנות, אנהויב, וואס איז געווען, דו געדענקסט נאך דיין שווערסטע דזשאב אדער א פלאפ וואס האסט געהאט?
ס'האט זיך געווען אסאך. קודם א פלאפ קענסטו רופן אפאר זאכן, ס'דא אזאלכע וואס זיך איבעררייסן, כ'פלעג נאך פלעג נאך נישט וויסן וועלכע טאון צו גיין. ביי דיין ברודער שמעון'ס חתונה טאקע. כ'מיין שוין געדענקסט. ס'איז געגאנגען צו א הויכע פאל. מען פילט מען קען שוין נישט מער, ס'איז געפארן גאנץ גוט, אבער ניין, דאס קענסטו רופן, אזעלכע מין זאכן קען מען רופן פלאפס.
פארשטייט זיך די היינטיגע עפיסאוד איז געספאנסערט דורך קאושער סקינער שאטס. די יעצטיגע עפיסאוד איז נישט רעקארדירט געווארן נאך איך האב שוין אנגעהויבן צו נעמען די קאושער סקינער שאט. עטס קענטס דיך אליינס זעהן. קאושער סקינער שאט ארבעט ממש, ס'איז, כ'זאג דיר ס'איז א געים טשעינדזשער, כ'האב שוין פארלוירן בערך דרײַסיק פונט אין דריי חדשים, ס'איז ממש, כ'האב נישט קיין ווערטער, כ'האב באמת נישט קיין ווערטער וויאזוי צו קודם דאנקן דעם באשעפער אז ס'דא אזא זאך, דאנקן קאושער זקני שץ אז זיי זענען די גוטע שלוחים, און מ'האלט שוין דא און מ'גייט ווייטער ברוך השם און ס'גייט געשמאק, די אייבערשטער העלפן ווייטער

כל שזקן איש האט. פלאפס קען זיין א משל ווען סתם די פארגעסט אויסצורופן א סערטען זיידע אדער זאגסט אויף איינעם וואס לעבט אז ער לעבט נישט און ער לעבט נישט און דאס מאכט זיך ביי יעדע בת חן אקעי דאס איז נישט קיין פלאפס. אבער ס'דא פלאפס וואס נאר דו כאפסט. שווערע חתונות האב איך געהאט זייער סאך שווערע חתונות ווען ס'איז געווען קאמפליקעיטעד חתונות קאמפליקעיטעד חתונות מיין איך צו זאגן מענדי וואס דו ווייסט אליינס די

און די איינער געווען מער א שטרענגער און געזאגט אז קום הער איך איך בין דער וואס צאלט איך גיי דיר נישט באצאלן. סא איך וואלט געקענט זאגן העכסטענס אקעי צאל מיר נישט אבער איך בין א שוואכעטשקע. באט די שפילער למשל. איך וואלט אויפגעהויבן איך וואלט ארויסגעוואקט. די שפילער האט מיר געזאגט איך שפיל האט מיר געזאגט איך שפיל נישט מיט מיט דיר. די גייסט עס נישט טון. און מען האט סך הכל געמאכט די בעסטע וואס מען האט געקענט. ס'האט מיר גראדע געבאדערט ווייל ביי. וואס הייסט די בעסטע וואס מען האט געקענט? כ'האב עס גראדע יא געמאכט די מערסטע וואס כ'האב געקענט מאכן די שענסטע וואס איך קען אויף די טאטעל.

ווייל א בדחן איז דער וואס דארף אויסרופן מענטשן, סאו א צד וואס פילט ווי זיי זענען די באס און זיי האבן די קינדער, די בעסטע צד וואס זיי קענען אפטון די אנדערע זייט איז נאר ביי מצוה טאנץ, זיי קענען זאגן פאר די בדחן רוף נישט, איך געדענק איך האב געהאט איינער, כ'וויל נישט רעדן צופיל.
מ'מאכט חתונה א קינד און דעמאלטס איז מען ביזי. כ'וויל נישט רעדן צופיל דיטעילס ווייל מענטשן קענען כאפן פון וועם איך רעד, איך האב געהאט צעטן, וואטעווער, ס'קומט נישט אריין דא.

ס'איז זייער קאמפליקערט, סאו איך האב גראדע, ס'איז געווען געדענק ס'גייט ארויסקומען פון יואלי לעבאוויטש, איך געדאכט מ'קען אויף טוני אמאל ווי ער רעדט פון עלטערן, יא יא. א מורא'דיגע ווארעמע זאך. אהמ. אין יענע תקופה האב איך געהאט דערמיט צוטון וואס איז געווען מורא'דיג קאמפליקערט, און יואלי לעבאוויטש האט מיך אריינגערופן, כ'דענק נאך ווי איך בין געשטאנען, איך בין געשטאנען אין די סענטערי טווענטי וואן,

איינע פון די זעלטנע. יא, און איך געדענק איך האב געזאגט פאר יואלי איך וועל טרייען מיין בעסט, און איך האב גראדע גערופן איינע פון די גרויסע בדחנים וואס האט געהאט א פריערדיגע חתונה ביי זיי, און ביז ער האט עס געמאכט, כ'האב אלעמאל געטרייט צו גיין די מערסטע וואס איך האב געקענט און די בעסטע וואס איך האב געקענט, אבער עס איז זייער שווער צו זאגן פאר יענעם, האסט געדארפט ארויסוואקן ווען מען איז נישט אין די סיטועשאן, ס'איז דא זייער קאמפליקעיטעד סיטועשאנס.

ווייסע חתונות, כ'רעד נישט יעצט פון איין ספעציפיק חתונה, איך האב עס געהאט אפאר מאל, כ'האב געהאט אפאר מאל אזעלכע שווערע מינע דזשאבס, כ'האב שוין געהאט ווי די טאטע האט ארויסגעבאקט אינמיטן, כ'האב שוין געהאט אזוי סאך קאמפליקעיטעד זאכן, וואס איך אלס בדחן, ס'איז געווען שווער צו פעיסן, באט די נאמען פון די שפילער גיי איך יא זאגן, כ'האב געהאט אפאר מאל א שפילער, יואלי לייכטער, כ'וויל אים ארויפברענגען ווייל יואלי לייכטער איז א מורא'דיגער מענטש. יואלי לייכטער פלעגט מיר קענען באסן, אזוי ווי כאילו איך גיי נישט שפילן מיט דיר, אויב דו גייסט נעמען א, אזוי ווי אויב דו גייסט אויסהערן. ער האט נישט מורא געהאט פון קיין געלט אדער עניטינג, יואלי האט געשטעלט אויף פיס. יואלי פלעגט זיך ווילן קענען מישן, אינטערעסאנט, מ'האט אים געבאקט, געווענליך א שפילער ציטערט, ווייסט ווי מ'מעקט אן דעם געלט. יואלי איז געווען זייער א גראדער מענטש, און זייער טאף ווען ס'איז געקומען צו די מינע חתונות, כ'האב עס אפאר מאל געהאט מיט אים.
סאו.

די די רעגולער קאנטינענטעל חתונות מיט די ראוז קעסל ווען איך פלעג זיין דארט אין אנהייב, די מינע חתונות זענען זייער שווערע חתונות, חסידישע חתונות, יעדער עקספעקט אסאך פון דיר, מ'האט נאך ליב צו שלעפן ביז דריי פיר, איך האב גענומען א צווייטע מין מהלך אינגאנצן, איך האב ליב די חתונות וואס, עקטשעלי ס'געווען א עידזשענט דעיוויד עלעפאנט פלעגט מיר ברענגען אזאך, ער פלעגט מיר ברענגען נאר די מינע חתונות, בעיסיקלי מיט די אינע מענטשן,

איך האב באקומען י י דאס איז די חתונה וואס איך האב ליב. איך זוך נישט די שווע די שווערערע דזשאבס, די פֿיר פֿינף זיידעס און די. כ'האב גארנישט אגענסט עס, באט. ס'ברע ס'מאכט דיך סתם נערוועז? יא, מיין פרעשור האט עס נישט געקענט פארנעמען, האב איך אנגעהויבן פאוקעסן טאקע דאס אויף איזי חתונות, גרינגע חתונות. אממ. יא, איך לויף נישט נאך גארנישט קיין דזשאבס בכלל, כ'האב נישט קיין עירדזשענסי אדער עניטינג, איך לויף נישט נאך, איך זוך נישט. אבער אויב איינער רופט און ער וויל מיך דווקא האבן. טשעק איך טאקע וואס איז אין מיכאל'ס און עשיות אויב איך פיל ווי ס'דא זאג איך איך בין נישט עוועילעבל איך האב שוין געבוקט יענע נאכט אויב איך פיל איך וויל עס יא אננעמען וועל איך עס יא אננעמען אויב איינער רופט און ער וויל מיך דווקא האבן קען איך רעקאמענדן מיין יונגערע ברודער זישי ער איז זייער א גוטע בדחן. זישי א וואטע? שאר אוט טו זישי, זישי, זישי, זישי.
און איך האב שוין אסאך געמאכט מיט זישי צוזאמען אויכעט, ער גראמט און איך זינג אונטער, איך גראם ער זינגט אונטער, אונז מאכט מען זייער אסאך צוזאמען. זישי האט זייער אסאך טאלאנטן און ער גראמט זייער שטאט, שיין, איך האב דאס ליב.

און זיי פארלאזן זיך, סאו איך דארף קענען מיין קלייענטעל, אויב איך קען א מחותן וואס קען מיך נישט, ער האט מיר גענומען לאמיר זאגן ווייל א עידזשענט האט אים געהייסן נעם דוד קנאבלעך, און איך ווייס אז איך וועל נישט קענען צושטעלן אזוי שיין וואס איר דארף, אבער איך ווייס אז ישי גייט אריינארבעטן און מאכן הערליך פאר אים, ווייס איך אז די מחותן וואלט אים גע. די מחותן איז מסכים מתחילה אפילו צו נעמען זשי, ער קען נישט מיר און ער קען נישט זשי, כאפסט? כ'האב גענומען ווייל א עידזשענט, ער האט מיר גענומען ווייל א עידזשענט האט מיר געהייסן נעמען. אבער א מענטש וואס נעמט מיך אלס מיר למשל, ניין, ער וועט חייב זיכער מאכן איך בין דארט, און כ'האב אסאך אזא, איך האב א מחותן עקטשעלי וואס טאקע די וואך האט ער געהאט חתונה, ער מאכט חתונה זיין דריטע קינד יעצט, עס איז שוין די דריטע מאל ער נעמט מיר. וואו.
די ערשטע מאל האט ער געמאכט אין טאראנטא, ער האט אריבערגעברענגט מענדי הערשקאוויטש מיט די בענד, בערי וועבער, ער האט מיר אריבערגעברענגט, און כ'דענק אפילו נישט ווער די עידזשענט איז געווען וואס האט מיר געברענגט די חתונה, ס'איז געווען א מורא'דיגע שיינע גרויסע דזשאב.

דאכט אז ס'מיר אויך אנגענומען איינס די טאקע. איינס מיין איך האב מיך איינס יא.
סאו ווי גראם פינקי וועבער און מאטי אילאוויטש? ניין, זיי גראמען יעדע נאכט. איך זאג אז ס'איז מער נישט אין סטייל די שלעפן ביז צוויי ביז פיר און פינעווע. די פרייז גייט ארויף און די צייט גייט אראפ, נו. יא. גאנץ גוט.
איך וועל דיר זאגן רוב פון מיינע חתונות נאך די צו עקזעקטלי דאס ווי איך האב פריער גערעדט וואס איך האב ליב, איז נעם איך דא נעם איך זאגן מאך עס שנעל מ'זאל זיין אינדרויסן האלב נאך איינס צוויי דארף א שנעלע דזשאב. מיין ברודער האט יעצט חתונה געמאכט. איינס א האלב נאך איינס איז געווען די זאל פארשלאסן. יא, דאס איז די שוין נישט אויפגעריפן. ניין, מ'האט נישט אויפגענומען, מ'האט נישט אויפגערופן קיין פעטערס. מ'האט נישט געפארן, געדענקסט אפרים? איך האב נישט קיין שום נגיעה מענדי בדחנות, אבער איך וואלט אמת'דיג געזאגט אז ס'איז געלט אין גארביטש. די שלעפן די לאנגע מיטצוטאנצן עס איז לכאורה א זאך מען קען אזוי גרינג קאטן. ס'איז דא מענטשן אסאך מאל וואס קטנ'ען וואס האבן ליב צו וויינען און זיי האבן ליב צו הערן. גערעכט אבער. אבער דאס קען מען דאך מאכן אין צוואַנציק מינוט. דו זעסט רוב מענטשן זענען מיד, די גאנצע זאך בכלל, זיי מאכן א יאמער, ס'איז די בעסטע זאך, שנעל שפארסטוך, א באטל וואטער קאנסטו פאר הונדערט דאלער, שטעל דיך אויף. הונדערט דאלער? ס'קען טאמאל ברענגען זאלעסטו.

ביסט כווען דא זאגען די דאס? הרב משה זילברמן. כ'האב דיך נישט געוואלט זאגן קיין נאמען. די קענסט זאגען א נאמען מענדי ווייל ס'האט געהאט א חן. כ'האף אז די נייעס יענץ האט געהאט א חן. איך געדענק כ'בין איינמאל געווען ביי א באבע. ער האט גראדע גוט געגראמט. איך געדענק ר' בן ציון בן ציון באבוב ווער האט חתונה געמאכט א קינד. ר'.
ר', כ'האב געזאגט ר', באבוב רב. און איך געדענק נאך דעם איז ר' שאול היטערער, הוטערער האט ער געהייסן, פון אנטווערפן, ער איז געשטאנען אויף א בענקל און געגראמט, איז געווען א מורא'דיגע. איך האלט ס'האט א חן, מ'זעט עס, איך געדענק אפילו די ניגון וואס ער האט געזינגען דעמאלטס.

קיצור די פראמאוטסט עס נישט דא איז אז איינער רופט פראמאוט איך נישט איך לויף נישט ארום איך נעם נישט קיין עידשענטס איך טוה נישט איך מאך נישט. און די גאנצע לאנגע מצוה טאנץ איז א וועיסט אוו טיים א וועיסט אוו מאני און יא די היסטארי קען איך סאו לאמיר א רגע גיין צו די טוסט דיך אין איין טאג יא?

איז איך האלט זייער שטארק פון אויסזעצן טאלאנטן, מענדי האט מיר עס אלעמאל גע... מענדי האט מיר אריינגעבויט אין מיין קאפ דאס, אסאך זאכן האט מענדי מיך אריינגעבויט, נישט אלע קוואוטס וואלט איך געקוואוט דא אין פאבליק, אבער מענדי האט מיר זייער אסאך, איינע פון מענדי'ס זאכן איז געווען א מענטש מוז אויסזעצן זיין טעלענט, א מענטש דארף טון אלעס אין די וועלט אויסזעצן זיין טעלענט, טון, האסט טאקע שאדן נוץ עס אויס, סאו בעסיקלי איז די זאך פון גראמען על איך נוץ נוץ איך זייער אסאך אויף ניגונים.

יארן לאנג פלעגט מען מאכן אזעלכע ניגונים, כ'האב גראדע געוואלט לעצטנס מאכן סתם א. חתונה ניגונים פאר חתן. אנצוצינדן און די חתן זאל טאנצן, וואס סרולי מערבעשטאם פלעגט טון מיט ארי סאמעט. בקיצור, יא, כ'פלען עס טון פאר יארן לאנג עטס פאר סרולי. בעת היינטיגע צייטן בעיסיקלי געב איך אוועק מיין טעלענט פאר די זאכן. ניגונים, כ'גיי אריין אין סטודיאו אליינס, כ'קום נישט קיינעם גארנישט, נישט קיין פרעשור פון קיין זייט נישט. הערסט צוריק ווען דו געסט ארויס א ניגון? יא. דאָ האָט מוראדיק הנאה, און דאָס אַליין, איך באַקום ווידעאָס, למשל, ווי מײַן ניגון פֿון ר' מיילעך אַרבעט דאָרטן אין ליזענסק, אַזוי, איך בין דאָך מוראדיק מקושר קיין ליזענסק. ביסט דאָך אייניקלעך.
כ'בין אייניקלעך, אָט די קאָלעקשאָן פֿון ליזענסק, פֿון די אַלע זאַכן. איך פֿלעג, איך פֿלעג ליב ליזענסק אַ גאַנצן טאָג. הײַנט שוין אַ ביסל שוואַכער, ווײַל כ'האָר שוין אַלעס כּמעט, באַט אַ שטיק צײַט פֿלעג איך קאָלעקטן אַלע נאָמען, ר' מיילעכס, אַלעס. כ'האָב געהאַט אַ מוראדיקע פֿילינג פֿאַר ליזענסק. און ס'האָט יענער ניגון, ווען כ'האָב באַקומען ווידעאָס, ווי ס'אַרבעט דאָרטן, א גאנצע יאר צייט האט עס געארבעט אזוי אז מ'זעט מענטשן קומען גיין, ס'איז מיר געווען א מורא'דיגע זאך, און יעדע ניגון הערסטו צוריק, יא, איינס מער איינס ווייניגער, אבער דאס איז בעסיקלי מיין זאך וואס איך, ס'אזוי ווי איך געב ארויס א ספר, א קליינער קונטרס, מ'פאקט ארויף, מ'הערט. א זאך וואס בלייבט אויף אייביג, איך מיין איך גיי נישט וויסן. הונדערט פראצענט, יא יא, שיינע זאך. סאו דאס איז וועגן דאס. יעצט לאמיר גיין וועגן א תיק, פרעגסט א גוטע שאלה. שמעקט עס נישט פון גניבה? לאמיר עס איבערפרעגן. שמעקט עס נישט פון גניבה? לאמיר דאס זאגן.
נעם די שאלה וואס זיי פרעגט זייער א קלארע. עקזעקטלי, קודם צו נעמען עס, איך וועל דיר נאכדעם ענטפערן, לאמיר הערן פונקטליך וואס דו פרעגסט. וואס מיינסטו צו שמעקן ווען.
לאמיר קודם פרעגן מענדי, מענדי. איך וועל דיר זאגן פארוואס איך דארף עס נישט פרעגן מער, ווייל ער הערט עס אסאך מאל פון מענטשן. איך גלייב ער ווייסט וואס איך פרעג.
אהא. דארפסטו קודם רעדן פון וואס דו רעדסט. צו דו רעדסט צו א אייטעם, צו מאכן א אייטעם רעדסטו, צו ס'איז גניבה? צו די האלטסט אז מענטשן מאכן פאלשע אייטעמס, צו די האלטסט אז מען רייסט פרייזן, לאמיך הערן וואס די דארפסט עקספלעינען מער, אנטיק איז א ריזיגע ליין, ס'איז דא בריוון, ס'איז דא ספרים, ס'איז דא אייטעמס, ס'איז דא טשעטעיקע. איז אלעס אמת?
איז די פרייזן ריכטיג? איז די די די. סא לאמיר דיר זאגן. געבן א ספר פאר א זיידע און ארויסרוקן פון זיין ספרים שאנק די אלטע. לאמיר דיר זאגן א זאך.
גיין צו איינעמס הויז ווען דו זעסט ביי אל תהי' די אלטע ספר ס'ווערד אסאך געלט, דו געסט עס א לייג אין דיינע טאש, איז אזוי ווי גייסט אין גראסערי נעמסט א באטל גרעיפ דזשוס און וואקסט ארויס. כ'רעד די זאך פון גנב'נען א זאך קענסטו דיך איבעראל גנב'נען, יעדע ביזנעס איז גניבה.
ניין אבער טאמער דו ווייסט די זאך איז ווערד צוואַנציק טויזענט און דו זאגסט די זייט דיך יעדע טויזענט. סאו קוק אהער.
האסטו נישט גע'גנב'עט ווייל דו האסט געקויפט פאר טויזענט און האסט נישט געוויסט וואס די ווערד איז. איך וועל דיר זאגן מיין מהלך אין אנטיק. קודם כל, איך בין אינגאנצן א אנדערער ליין. לאמיר דיר עקספלעינען. ס'דא סוחרים מענטשן וואס איך קויף אנטיק, איך קויף פון יענעם, איך קויף פון דיר א אייטעם, איך קום צו מענדי אונגאר, איך האב דיר געגעבן טויזנט דאלער, איך קום צו אים איך בעט אים צען טויזנט, מענדי געבט מיר עס גערן, איז א איד א נגיד, שרייבט מיר א טשעק צען טויזנט דאלער דא האסטו, ס'דא אזא מין זאך. דאס איז אויך אפגערעדט. א רגע א רגע, כ'בין שוין צוקומען, איך בין נישט בכלל די מין די מין זאך, איך האב א אוקשען האוז אנליין, איך לייג ארויס א אייטעם אנליין אויף א אוקשען, צוויי און דריי הונדערט אייטעמס, און מענטשן קומען און ביטן, סאו ער בעט טויזענט דאלער דו בעסט צוויי טויזענט ער בעט פֿיר דו בעסט זעקס סגייט פאר צען טויזענט. עטס העמער א מינוט רעדן וואס די לאמיר די מעשה זיין וואס דו זאגסט. וואס די טוסט העמער רעדן א מינוט סאו די אנדערע זאך סאו סאיז גניבה? ניין סאו לאמיר צוקומען צו דעם לאמיר זאגן גבי איז א איד וואס איז ביזי האט נישט קיין איבריגע צייט א אלטע איד לאמיר זאגן האט אינהיים א ספר ער רופט ער רופט א סוחר זאג מיר וואס סאיז ווערט וואס האלסטו קען מען באקומען פאר דעם סאו לאמיר זאגן לאמיר זאגן ס'האט א חתימה פון איינעם וואס האט זייער רייכע אייניקלעך וואס וואלטן געצאלט פאר דעם צען פופצן טויזנט דאלער, אבער בעצם דער ספר, איינער וואס קען נישט די אייניקלעך, אדער איינער וואס קען נישט די וועלט, קען גארנישט טון מיט דעם, די ספר אליינס איז גארנישט ווערט. ווען דו גייסט צו א איד אין די פייוו טאונס, פרעגסט אים צו וויל קויפן די ספר פון דיר, און דו בעטסט אים הונדערט דאלער, וועט ער דיר זאגן איטס טו עקספענסיוו, וואס זאל איך טון מיט דעם? יעצט צו איך מעג גיין און דיך געבן טויזנט און פארקויפן פאר צען, איך קוק עס נישט אן פאר גאנגענהייווע. ווייל איך האב ריסארסעס, איך האב א דעטע בעיס, איך האב געארבעט יארן לאנג פאר א דעטע בעיס, איך ווייס אז דער שטראלי האט גרויסע אייניקלעך מיליאנערן. סאו בקיצור פאר יענע מענטש איז עס ווערט, די זאך אליינס איז נישט ווערט. אה, איז נארמאל.
רעדסט אויב יענער איז א אייניקל? ניין, סאו ס'איז נארמאל אז איך קען זאגן פאר גבי, קוק הער, איך געב דיך נישט מער ווי טויזנט דאלער פאר דעם. למשל אויב האסט א ערשטע נאמען א מיילעך, און איך זאג דיר ס'ווערט צען טויזנט דאלער, און די ברעכסט זיך און די געבסט מיר עס, און איך ווייס ס'ווערד א מיליאן, איך פארקויף פאר א מיליאן, ס'גייט פאר א מיליאן דאלער היינט, איז עס ס'איז זיכער גניבה.

סאו ס'איז זייער קאמפליקעיטעד. נאך אבער די שאלה איז הלכה די. איך קען אים נישט זאגן אז ס'איז ווערד אזויפיל ווייל ס'איז דאך ווערד סאך מער. אבער איך קען אים זאגן קוק איז דאס וואס איך וויל צאלן, רוף מיר צוריק אויב דו ווילסט מיר עס פארקויפן פאר די און די פרייז. דאס איז לגבי ספרים וואס איז עכט ווערד, וואס האט א וועליו. אבער ספרים מיט חתימות און זאכן פון זיידעס האלט איך זיכער אז איך מעג אים געבן וויפיל איך וויל, און בעטן פון דיר וויפיל איך וויל, ווייל ער האט דאך שוין קיין קאסטומערס. ס'קומט זיך נישט פאר יענעם
אלס יורש?

ס'איז באמת א הלכה קוועשען דאס. האסט נישט געפרעגט, יא? איך גלייב ביי דיר. כ'האב נישט געפרעגט ווייל ס'איז נישט, כ'האב אמת כמעט נישט געהאט אזא מין אזא שאלה אויף אזא. אה. יעדער פארשטייט אליינס אז ס'באל. סאו דו טוסט אוקשענייזן. לאמיר גיין מיט די ערשטע סינעריאו, אז די זאך אליינס איז טאקע נישט ווערד, אבער דו ווייסט איינער וואס יענער איז גרייט צו באצאלן. איז א הלכה'דיגע שאלה צו דו מוזט זאגן פאר יענעם אז איך ווייס איינער וואס איז גרייט צו באצאלן גרויס געלט, אדער איך קען עס האלטן פאר א סיקרעט און און ס'איז מיין לאק. לאמיר נישט זאגן, דאס איז אין יעדע ביזנעס, נאך איך פרעג יעצט א נאך ווען די פרעגסט טייערע וואס וואס גייט אונטער פסק דאן ווייס איך נישט די זאכן וואס דארף מען פרעגן הלכה שאלת הרבנים נישט אינטערעסאנט צו דיסקאסן בכלל ווייל אונז ווייסט מען נישט די זאכן אבער איך קען נאר רעדן מיט דיר סתם וואס דו טראכסט ניין ווייל איך זאגסט ס'איז נישט אזוי זיכער אז דו דארפסט נישט יענעם זאגן מענטשן האלטן אסאך מאל מען רייט די פרייזן איך וויל דיר פרעגן אויב דו ווייסט א מענטש וואס וויל פארקויפן נאמר זאגן א בילדינג ערגעץ ער וואוינט ערגעץ אין א געגנט ער וויל פארקויפן עפעס א בילדינג דארטן. א יענע מענטש און די ווייסט אז יענער קען גארנישט טון מיט דעם, ער האט נישט די ריסארסעס, ער איז א לאמיר זאגן א שטילע מענטש, ער איז זיך ביזי מיט זיינע געשעפטן, האט א זאך ווי ער איז ער וויל עס פארקויפן, דו האסט א גרויסן מיליאנער וואס דו ווייסט אז יענער גיסט געלט פאר די מין פאר די פלאץ פאר די געגנט פאר די זאך, ס'איז א נארמאלע זאך אז דו קענסט זאגן פאר יענעם קוק דאס איז וואס איך קען דיר געבן און דו מעגסט אין די צייט מאכן גרויסע געלט אויפן אנדערע מענטש.

וועגן א אייניקל. הלכה קען איך דיר נישט ענטפערן. קומט זיך עס קען איך דיר נישט גארנישט ענטפערן. איך בין נישט קיין רב, איך האב נישט קיין רוח, איך ווייס נישט. יא אבער דו ביסט דאך אינדערליין, סאו ס'קומט נישט אויס אז מ'דארף פרעגן הלכה שאלות. כ'האב נאך קיינמאל נישט געהאט א אייניקל זאל מען דארפן פרעגן, ס'באלאנגט פאר מיר. נישט דווקא דאס, עני אנדערע, דו שוין געהאט א סענעריאו, זייט דו טוסט אין אנטיקוואד, דו האסט געדארפט נעמען א טעלעפאן רופן א רב, וואס טוט מען אין אזא פאל? אדער א קאסטומער האט גערופן א רב און רוף דיך אן איך האב גערעדט מיט א רב און א רב זאגט. איך האב קיינמאל נישט געהאט קיין עכטע מעשה'ס אבער קענסט זיך מאכן ביי יעדע מין זאך איך ווייס אז דו האסט א אייטעם און איך זאג פאר איינעם אז דו האסט עפעס א גוטע זאך און יענער לויפט און כאפט עס אויס אדער ס'איז אין יעדע ביזנעס. סאו כ'פרעג צו ס'האט זיך שוין געמאכט ביי די. ס'איז אין יעדע ביזנעס.
איך גיי איך וויל צוריקגיין צו די שאלה וואס ער האט געפרעגט צו ס'שמעקט נישט פון גניבה ניין ס'איז א ביזנעס ווי אלע ביזנעסער ס'פארט זייער רוב סוחרים וואס איך קען זענען ארנטליכע מענטשן און דאס איז די ביזנעס. יעצט, ס'דא אבער איין זאך וואס מענטשן מיינען אז מען רייט אויף פרייזן און ס'איז טייער. לאמיר דיר זאגן אן טיק, איז זייער שווער, ווייל א אייטעם האט נישט קיין פרייז. ס'ווענדט זיך וואס. א חסידישע ספר, לאמיר זאגן א אוהב ישראל ערשטע דרוק, א נועם אלימלך, האט א פרייז, א מיליאן דאלער. ס'האט טאקע א פרייז. דאס איז די פרייז? יא.
היינטיגע צייטן, גנזים, ס'איז געווען א אוקשן, ס'קאסט א מיליאן דאלער. ס'דא לאמיר זאגן צוואַנציק אויפן וועלט, אבער מ'זאגט א מלאך ווען מ'איינלייגט די שטערנס, ס'איז א גאנצע זאך. בקיצור, ס'ווערד א מיליאן דאלער. א ערשטע תולדה ס'ווערד הונדערט טויזענט דאלער, א ערשטע מרן אהרן ווערד פערציג אלפים, ס'איז דא א פרייז, ס'קומט צו אזאך לאמיר זאגן. וויפיל מרן אהרן ס'איז דא? איך ווייס נישט, אבער אסאך, אסאך מער ווי אלע אנדערע סאו ס'גייט ביליגער. פון דעם ווענדט זיך די פרייז וויפיל מער ס'איז דא אלץ ווייניגער איז. למשל א בריוו פון סאטמארע רב גייט פאר צוואנציג טויזענט דאלער בערך, א בריוו פון סקווערע רב און הנקי יוסף האט זיך פארקויפט יעצט פאר זעכציג זיבעציג טויזענט. וואס האט דא ווייניגער? וועט זיך איינמעסטן ווער ס'הייליג איז פסח ווייניגער פון אים. אזוי גייט דאס. וואס איך וויל יא רעדן פון איז, מענטשן מיינען מ'רייסט פרייזן און מ'הייבט פרייזן. לאמיר דיר זאגן, אנטיק, נישט קיין חסידישע ספרים. א אייטעם לאמיר זאגן א גאנ איך טרעף א גאנצע קסאוויאט וואס א גרויסע רב אין אונגארן האט געשריבן. איז באמת נישט דא קיין פרייז, ווייל ס'איז דא א איד וואס פאר אים איז דאס ווערט הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז דא א מענטש ווען איך קום צו ווען איך קום צו גבי איך ברענג אים די כספיות געט ער מיר אפילו נישט קיין טויזנט דאלער, סאו אנטיק האט נישט קיין פרייז, ס'איז א נארמאלע זאך אז די ליין ווענדט זיך אין א מענטש וויפיל ער האלט באטאלן. דו רעדסט יעצט פון אנטיק וואס איז נוגע פאר אייניקלעך.
פאר אייניקלעך. נישט דווקא אייניקלעך, למשל א בעקיטשע פון די ריבניצער. נו?
וואס קענסטו מיך זאגן? וואס הייסט די בעקיטשע פון ריבניצער האט א פרייז? אויב איז דא א מולטי מיליאנער וואס לעבט ריבניץ, ער וויל האבן די בעקיטשע און אין שפילט געלט נישט קיין ראלע, ער האט דיר געגעבן א האלבע מיליאן דאלער פאר דעם. באט ווען איך גיי צו א כולל אינגערמאן וואס האט א בעקיטשע פון ריבניצער, וואס זאל איך טון? איך קען דיר געבן טויזענט דאלער, צוויי טויזענט. ס'האט נישט קיין פרייז. ער האט פשוט נישט די געלט. אט בכלל, ס'האט נישט קיין פרייז. זאג דו מיר, וואס איז די פרייז טעג אויף א בעקיטשע פון ריבניץ? סאו, איין מינוט, סאו פארוואס האט יענץ יא א פרייז? נועם אלימלך. אה, ווייל נועם אלימלך, לאמיר זאגן, האט דא הונדערט שטיק. די קענסט טשעקן אוקשען רעקארדס, קענסט טשעקן וויפיל ס'גייט, ס'האט א פרייז, מ'ווייסט ווי דאס גייט צו היינטיגע צייטן. אז יעצט גייט עס פאר א מיליאן מיינט צען יאר צוריק איז עס געווען פֿיר הונדערט טויזענט. און די אמת איז ס'האט אויך, דאס מיינט אז די פרייז גייט נאכאמאל, ארויף. און די אמת איז ס'האט אויך נישט קיין פרייז. א סאלידע תהלים האט א פרייז? ס'פלעג גיין פאר צען טויזענט דאלער, ס'גייט פאר הונדערט טויזענט היינט. ס'האט א פרייז? דאס האלט עס יעצט, מ'קען זען וויפיל ס'גייט בערך. די פרייז איז וויפיל מענטשן אבער זענען ווען ער גרייט ברענגט צו ער א צאלן. זאך למשל א יחיד בעולם. עס איז זייער שווער צו זאגען א פרייז, איך וועל דיר ווייזען א, איך קען ברענגען א זאך דא אויפן טיש? יא. איך האב ליב צו קאלעקטען זאכן פאר מיר אויך, איך האב א גרויס קאלעקשאן ביי מיר ניין פון סערטען זאכן, באט דאס האב איך געקויפט ווייל דאס איז לכאורה פון די איינציגסטע אויפן וועלט, איך האב עס נאך אין מיין לעבן, איך טוה שוין אין אנטיק יארן, איך האב עס נאך אין מיין לעבן נישט געזען. דער תהלים, דו זעסט דער תהלים? אהה. קוק מיט א שיינע תהלים. א מינעטשור תהלים. אהה. מיינסט מען קען זען דארטן? בקיצור, ס'איז א מינעשער תהלים, הערליכע קאנדישאן, האלט אפאר הונדערט יאר. למשל אזא אייטעם, אזא אייטעם וואס דו קענסט מיך נישט טרעפן אין ערגעץ. לאמיר זאגן דו גייסט סערטשן אין לייברעריס, קיינער האט עס נישט, יא? יעצט, וואס הייסט ס'האט א פרייז? ס'האט נישט קיין פרייז. למשל, ווי סאך קען אזאנס קאסטן? כ'ווייס נישט. איך האב געצאלט אפאר טויזנט דאלער פאר דעם. ס'קען קאסטן היינט ווייל ס'איז פונקט געגאנגען פאר אפאר טויזנט דאלער. ס'קען היינט קאסטן פופציג טויזנט דאלער. אה, באט אויב א איד קומט למשל צו מיר און ער זאגט מיר אז ער וויל, איך וויל עס האבן, קען איך אים זאגן איך בעט פאר עס פופציג אלפים. ס'איז גיי דא א. ברענג א אנדערע, ס'איז דאך נישטא נאך איינער. נאכאמאל, דו ווייסט אז דו קענסט נישט בעטן דערפאר א מיליאן דאלער. וויפיל ווייסטו אז דו קענסט בעטן איך וואלט דערפאר? געזאגן, אסאך וואס א מענטש קען דיך נישט ברענגען נאך איין.

באט וואס כ'מיין צו זאגן איז. אז איינער פון די צוהערער זענען גרייט צו קויפן. לעטס גאו, ווי געאנגען? וואס כ'מיין וואס כ'מיין צו זאגן און כ'וויל ארויסברענגען איז אז ס'איז זייער שווער צו זאגן א פרייז אין אנטיק, ס'איז נישטא אזאלכע פרייז טעג. ס'איז דא אוקשען רעקארדס, ס'קען זיין וויפיל זאכן גייען, אבער ווען איך האב א זאך וואס איך ווייס אז ס'איז א יחוד בעולם, און איך האב א בריוו פון א סערטען גדול וואס איך ווייס אז למשל ר' מיילעך רוזענסק אהה ס'איז נישטא קיין איין כתב יד פון אים אז מ'ווייסט, קיין איינס נישט. אהה אויב דו ברענגסט יעצט א בריוו פון ר' מיילעך.
די ספר אליינס האט ער נישט געשריבן? ניין. איך האב געהאט א כתב יד פון די ספר, נישט דאס די ארידזשינעל באט. ער האט געזיצן מיט א לעפטאפ און געשריבן? ניין, תלמידים פלעגן הערן, תלמידים פלעגן שרייבן. ס'איז נישט דא קיין, ס'איז דא א חסימה עפעס וואס מ'זאגט אז דאס איז פון אים, באט ס'איז נישט דא עכט קיין בריוו פון אים. באשיינט אבער דא איין בריוו אויפן וועלט ס'ליגט אין ליבאוויטש אין די לייבערי דארטן. איין בריוו אויפן וועלט. וויפיל למשל איז אזא? אה יעצט זאג דו מיר, ס'דא א פרייז?
א מיליאן?
באשיינט אויף סידור האט א פרייז? שיינט אויף סידור לכאורה די טייערסטע חסידישע חפץ, ניין? ס'האט א פרייז? פרעג דיר, ס'האט א פרייז? קענסט לייגן א פרייז טעג? נישט אזא זאך.

האלטן אז ווייז עס פארן ציבור. וואס איז די היסטערי מיט די סידור? קודם כל קענסטו שוין גאנץ נישט זאגן ווייל זיי האבן יא ארויסגעגעבן די גאנצע סידור פאר די עולם, אנשטאט צו האלטן פרייוועט, איך ווייס נישט, סתם א גוטע זאך, האבן זיי ארויסגעגעבן א סקען פון די גאנצע סידור יעדע בלאט. אפשר קיין סקען, איך וויל זען, לייג עס ארויס אין א אויף א פארזיכערטע פלאץ. דו ווילסט זען די ארידזשינעל דווקא?
יא, איך וויל עס זען. וואס איז די היסטערי? דו קענסט די היסטערי וויאזוי עס איז אנגעקומען אין לובאוויטש? יעדער פארציילט א צווייטער מעשה, לאמיך אריינגיין אין די.
ס'איז א סטארי מיט מיט מיט. ס'איז א לאנגע היסטערי, מ'האט עס, איינער האט עס געהאט און מ'האט עס פארקויפט, ביז ס'אנגעקומען צו די ריאדס, די ריאדס האט עס געברענגט קיין אייוועלט, צו מ'איז געגאנגען זיך טובל'ן פאר דעם מקווה, מ'איז געגאנגען קומען זען די סידור, ס'איז זיכער ס'באלאנגט פאר ליבאוויטש, כ'מיין, ס'באלאנגט פאר זיי פשוט אלס די ירושה איז געגאנגען צו זיי, מ'זאגט א מעשה אבער אז דער וואס האט עס פארקויפט פאר די ריאדס מתחילה, האט געזאגט אז אויב סקווער וויל עס צוריקקויפן, די אלט סקווערע רעבעס זאל מען אים עס געבן.

חסידישע ספרים האבן די מארקעט נישט דא צו רעדן. וואס איז געגאנגען די טייערסטע? עס קוקן בכלל דער ווער איז פון די גרויסע ליטווישע גדולים? חפץ חיים, רבי חיים עוזר.
סא די ווילנע גאון, די ווילנע גאון איז לעצטענס דא בלעטער פון אים, וואס ס'גייט פאר הונדערט טויזענט דאלער א בלאט.
די ווילנע גאון איז שוין די גרעסטע. הונדערט טויזענט א בלאט?
יא, אויב די קוקסט א בריוו פון רבי חיים עוזר למשל.

ס'איז אויך דא ווייניגער, באט די חסידישע מארקעט איז זייער טייער, ווייל די חסידים האבן סאך מער א, למשל, נעם די גאנצע זאך פון די דרוק פון טאמאס לאוויטא, וואס ס'גייט פאר, א א סלאוויטע ש ס גייט היינט פאר א האלבע מיליאן דאלער, פלאס. די חסידים האבן מער א, ס'איז מער א געפיל, ווייל די רעבעס פלעגן מיט די ארעמייע שפילער פלעגט טאנצן, ביי שמחת תורה האט ער געטאנצן מיט א סלאוויטע גמרא.

ווילנע מיט סלאוויטע מיט זיטאמער האט זיך ארום געהארגעט דארט. זיטאמער זענען אייניקלעך פון די קינדער פון זיטאמער זענען שוין אייניקלעך די סלאוויטע זענען געווען קינדער פון סלאוויטע און סלאוויטע איז אויך דא ר' משה איז דא ר' שמואל אברהם יא. לאמיר דיר זאגן אז דא איז דא א איד וואס האט איבעריג געלט און ער וויל מאכן א שיינע קאלעקשאן און וויסן אז ער האט א קאלעקשאן וואס איז ווערט און ס'גייט ארויף שטארק סלאוויטע און זיטאמער זענען פון די שענסטע קאלעקשאנס איך קען אסאך גבירים וואס אויב איינער וויל קויפן אנטיק קענסטו מיר עס ברענגען הונדערט מיליאן דאלער. און גייסט נישט ענדיגן. ס'איז דא ספרים אלע מינים, ס'איז, יידל מאנדל לכאורה האט פון די גרעסטע קאלעקשאנס אויפן וועלט. עס איז נישט דא אזא זאך מען ענדיגט קיינמאל נישט. וויאזוי קען מען וויסן צו ס'איז לעדזשיט אדער אז ס'איז נישט קאפיס אז ס'איז נישט נאך דא? קודם כל, אבער ס'איז טאמאס לאוויטא איז א קאלעקשאן וואס איז זייער געשמאק צו האבן. ווייל די ווייסט די האסט א ציהל קענסט אנקומען קענסט האבן אלעס. ס'איז דא צוויי שאר בלעטער אין איזה טאמאס לאוויטא, יא? ווענדט זיך וועלכע, יא יא ס'רוב ספרים גייט צוויי. פארוואס אויב ס'ווערט ארויסגעריסן איינס פארלירט עס אזוי סאך די ווערד?
ס'דאך דא צוויי. אז יתום מתילם, אויב פעלט די שער גייט ער אפגיין עיטי פייוו פערסענט פון די ווערט. אקעי ס'דאך נישט דא קיין אנדערע שער. ס'נאר דא איינס זאגסטו. באט אפילו ס'פעלט איינס, ס'הייסט א חסר, ני? מ'רופט עס א חסר. איין מינוט. ס'איז דא צוויי, יא? און אויב ס'פעלט איינס, פארוואס גייט אראפ די פרייז אזוי שטארק? ביסט דאך זיכער אז ס'פון דעם? וואס הייסט א חסר?
רוב גבירים וואס קאלעקטן, יעדער וויל האבן גאנצע קאפיעס. סאיז דאך מער אין די מיינדסעט. יעדער ווייסט אז דאס איז די טעמער. ווארט איין מינוט, ווייסטו דאך אז די גאנצע זאך איז דאס איז נאר צו האבן א קאלעקשאן, נישט פאר די חשיבות דערפון. ווייל דו האסט דאך צוויי שער בלעטער, אויב איין שער בלאט איז דא, ווייסט דאך זיכער ס'איז די טעמער. און ביסט גרייט, ווילסט עס נישט קויפן פאר דעם, פאר דעם וועסטו קויפן פאר דעם ביסטו גרייט צו געבן א דאלער עס צו קויפן, אבער וויבאלד ס'איז חסר,

די חשובקייט איז אז עס איז טאמער, יא? יא יא, אבער א זאך וואס איז דא זעלטענער צו טרעפן וועט האבן א א גרעסערע שווה. אבער די ווייסט עס גייט אראפ האלב די פרייז אויב נישט מער? כ'מיין אזוי. יא יא, כ'על דיר זאגן אויב דו האסט א פעינטינג פון א גרויסע ארטיסט און ס'איז צעקראצטעג און ס'פעלט א שטיקל, ביסט דאך אויך מודה אז ס'ווערט ביליגער.
דארטן דארטן האסטו דיך שוין אראפגענומען פון די נשמה פון די זאך.
דאס אויך. א שייבלאט איז נשמה פון די ספר. האסט דיך נאך א שייבלאט.

אלס די חשיבות ביסטו גערעכט, ס'איז די זעלבע חשוב, ס'טאקע די זעלבע חשוב. איך רעד אבער פון קאלעקטערס, איך קען קאלעקטערס וואס וואס לאמיר זאגן ער זוכט א סערטען אייטעם וואס ער האט נאך נישט און נאך צוואנציג יאר זוכן אויב איך קען אים עס ברענגען און עס וועט האבן למשל לעכער פון ווערים אדער עניטינג וועט ער עס נישט נעמען. ס'דא קאלעקטערס וואס זוכן שיינע גאנצע זאכן, ביוטיפול קאנדישאנס, ס'ווערט, ס'גייט ארויף די פרייז, ס'איז א אינוועסטמענט, ס'איז.
פון וועלכע צדיק איז פערצענטיזש די טייערסטע?
נישט ווי סאך נישט ווי סאך ס'קאסט אמת'דיג, ווי סאך ס'דא און נאך אלץ קאסט עס טייער לאמיר זאגן. וואס כ'וואלט געזאגט איז לכאורה די חסם סופר'ס בלעטער. חסם סופר'ס בלעטער איז דא הונדערטע הונדערטע בלעטער באט יעדע איינס וועט נאך גיין צוואנציג טויזענט דאלער פלאס. פארוואס?
און כ'על דיר זאגן קענסט אפילו זאגן אויף ליובאוויטשער רב'ס בריוון.

ספרדים זענען מער עובדיה יוסף, רבי עובדיה יוסף דער. קאמאן, די באבע סאלי, אר יו קידינג מי? דו ביסט גערעכט, ער איז פון די היינטיגע ספרדים. זאג ער, די חסידים האבן די עיקר, די עיקר אנטיק מארקעט, די טייערע מארקעט וואלט איך געזאגט, איז די חסידישע וועלט ספענדט אסאך געלט פאר דעם. ס'איז דא היינט זייער ווייניג פון די אמאליגע מינע קאלעקטיווס, די אמאליגע מינע וואס האבן געזוכט ספרים פיר הונדערט יאר אלט מיט דאס. באט טראכסט אריין פון אנטיק בכלל, ס'איז א זייער אינטערעסאנטע זאך צו האבן א קאלעקשאן, בכלל צו קענען קוקן ווי די דורות ארבעטן. כ'וועל דיר ווייזן נאך א ספר איך וועל ארויסברענגען דא, אז ס'איז אינטערעסאנט אז קוקסט היינט, דאווענסט אין א סידור וואס מ'פרינט היינט, געסט א מיש א בלאט ס'ווערט צוריסן גלייך.
ס'איז אינטערעסאנט א ספר פון פינף הונדערט יאר צוריק, זעקס הונדערט יאר, מ'האט געפרינט אין אזוי שיין און שטארק,

כ'זאג ס'איז נישט קיין ערשטע דרוק פון די רשב א, סאו ס'גייט נישט אזוי טייער. בערך, למשל צוועלף טויזענט?
אין די טויזענטערס.
וואס כ'מיין צו זאגן איז, מ'האט געפרינט אזוי שיין אמאל, הערליך, אפילו איך האב א געפיל צו דעם, איך זע די, איך לערן מיין אינגל אסאך מאל חומש, לערן איך אין א אלטע, כ'האב אזא סעט חומשים, וואס איז גראדע באלאנגט פאר אינטערעסאנטע, ס'באלאנגט פאר איינער פון שעדל,

און איך לערן אט יענע יעדע וואך אין דעם מיט מיין יונגל, ס'איז בלויע פעיפער, הערליך שיין הארטע פעיפער. ווי קומט עס אן צו דיר?
ווי? איך האב עס געקויפט יארן צוריק, באט. ווי אויף א אוקשן? אויף פארוואס איך האב די, ניין די חמשים האב איך אלס א צווייטע ריזען ווייל איך קאלעקט איך לאזענסק, און די חמשים האט געדרוקט איינער וואס א נעפיו פון ר' מיילעך, וואס פון דעם איז מען גראדע געוואר געווארן אז זיי האבן געהאט נאך א ברודער ר' מיילעך רב זושא, נישט יעדער געוואוסט.

איז די, ס'איז דאך נישט נאר דא חסידישע ספרים, ס'איז דאך דא די אלטע ספרים, רמב ם, סי' וואס. יא, פאר יארן צוריק איז געווען א מורא'דיגע קלייענטעל פאר אלטע ספרים, בכלל א ספר פון, א תוו ק ספר, מ'האט געדרוקט צוויי הונדערט יאר צוריק, ס'איז געגאנגען גוט. היינטיגע צייטן וואלט איך געזאגט אז מענטשן זוכן א ספר מיט א ספעשעלטי, צו א ערשטע דרוק, צו אזוי, סתם די תוו ק ספרים האבן זייער אסאך פארלוירענע שאריות, מענטשן שיקן מיר אסאך מאל אויף אימעיל פיקטשערס, כ'האב געטראפן דאס און דאס ביי מיין טאטע, ביי מיין זיידע, ס'ווערט עפעס. זיי שעמען זיך אסאך מאל צו הערן אז ס'ווערט פופציג דאלער, זיבעציג, הונדערט דאלער. די טף ק ספרים, סתם אלטע ספרים, איז זייער זייער זייער נישט קיין זאך וואס מענטשן זוכן. נישט קיין זייער. מענטשן זוכן א ערשטע דרוק, א זאך מיט א חתימה פון איינעם, א צדיק, א זאך מיט דאס. אבער די ערשטע דרוקן זענען ווערד אסאך געלט. א ערשטע רמב ם, א ערשטע, א ערשטע שס, א באמבערג שס איז ווערד פופצן מיליאן דאלער. א וואס?
א שס מ'האט געדרוקט אין באמבערג, די ערשטע דרוק שס, די ערשטע תלמוד בבלי, אהה. איז ווערד, גייט פופצן מיליאן דאלער. וויפיל איז דא? זייער ווייניג.
פֿופֿצן מיליאן? ס'איז דא איינער וואס האט עס? ווער האט עס? פון היימישע אידן? ס'איז דא היימישע אידן האבן עס, כ'מיין סארביס די גרעסטע אוקשען האוז מאנהעטן האט עס פארקויפט אפאר יאר צוריק פאר היימישע אידן אין מאנטריאל. אהה, פֿופֿצן מיליאן. בערך.
דאס איז די טייערסטע זאך?
באט ס'קען גיין בענדער סתם אזוי, ניין? איין בענד, צוויי בענדער. סוי יא, סוי די טייערע בענדער גייען מסתם פאר הונדערט פֿופֿציק צוויי הונדערט טויזענט דאלער, באט א נארמאלע קאלעקטיוו ווען מ'ברענגט אהיים א גאנצע סעט איז א טייערע זאך. דאס איז די טייערסטע זאך? אנטיק וואס ביי אונז אידן? וואס איז פארקויפט געווארן? כ'רעד אזאך וואס איז פארקויפט געווארן.
איך קען נישט אזוי גוט די אוקשען רעקארדס פון אלע יארן פון פופציג זעכציג יאר.
רמב ם איז נישט דא. אבער די רמב ם'ס בלעטער מיט אלע די איז אלעס לייברערי ס'קאן נישט זיין קיין אוקשען עכט. ס'איז זייער שווער צו זאגן. חסידישע ספר וואלט איך דיר געזאגט זיכער איך מיין ווייסט דאך יעדער אז א נארמאל מאריך איז די טייערסטע ספר. א ספר אזוי קליין ווי די סאך קלענער ווי דעם באקומסטו א מיליאן דאלער פאר דעם.

אויף דיין אוקשען וואס איז געגאנגען די טייערסטע? סאו פרייוועט האב איך זיכער פארקויפט טייערער לכאורה, אויף מיין אוקשען וואלט איך געזאגט איז איז די טייערסטע אויפן אוקשען איז געווען לכאורה די תהלים וצאנז רוף, כ'האב געהאט א תהלים וואס איז באלאנגט פאר צאנז רוף, געגאנגען פאר א פערטל מיליאן דאלער. וואו.
די צאנז רוף האט דאס געזאגט תהלים און די.

סאו לאמיר דא פרעגן, דאס אז דאס איז למשל א פאך וואס עני מענטש קען אריינגיין, דאס איז א ביזנעס אזוי ווי איינער גייט אריין אין ריעל עסטעיט, אדער דאס מ'דארף האבן א געפיל, דארפסט, כ'מיין דו ביסט אויפגעוואקסן, דיין טאטע האט דיך געטון אין דעם, יא, לאמיר זאגן עס איז,
כ'וואלט נישט געזאגט דארפסט האבן א חוש פאר דעם, אבער. דארפסט האבן א געפיל, דארפסטו. דארפסט האבן א געפיל, דארפסט וויסן, דארפסט וויסן וואס ווי ווען, איך קען דיר זאגן אויף א פעיפער צו ס'איז איתם, און איך בין דעם אויך, איך בין אין דעם אויך אמאל געלעגן, אלס בחור האב איך געהאט א תהלים.

מען רופט מיך אראפ קען מען מיך ווארט. געווענליך ווען א מענטש מאכט עליה דעמאלטס איז די צייט וואס ער לאזט אלעס איבער, די זאכן וואס ער דארף נישט נעמט ער נישט מיט, און ס'איז עלטערע אידן וואס מען גייט יא, כ'האב שוין געטראפן אין די מין הייזער מורא'דיגע זאכן, כ'האב געטראפן אמאל פינף בלעטער צום ספר, וואס איז די איינציגסטע אויפן וועלט וואס איז נאכנישט געווען געדרוקט, גארנישט, נישט געווען געדרוקט אויפן ספר.

אז קען טרעפן איבער אז קען טרעפן וואס דאס איז אלעס עניטינג. די אמת איז מען דארף אבער ליגענט מען דארף וויסן וואס מען זוכט מען דארף וויסן איינער גייט סתם אריין רשימות איך האב ליב אז ער ווייסט נישט וואס צו קוקן.
איך האב ליב איז עס טעמעס לוי איך האב עס ליב איי לייק איט. איך וויל דיר אבער זאגן ס'איז זייער געשמאק צו האבן א קאלעקשאן און איך האב מיר ממש מוסר נפש געווען פאר מיין קאלעקשאן. איך האב געקויפט זאכן איך האב געהאט רב שייעלע בריוון פון אברהמעלע וואקטער און זיי ביידע געשריבן. און איך וויל ענדיגן מיט איין גוטע מעשה. און מיט דעם וועל מיר ענדיגן. יא, איך וויל זיך האבן, דער געשמאק פון האבן א קאלעקשאן איז א מורא'דיגע זאך, נאכדיר א מענטש ווייסט וואס ער זוכט, למשל איך זוך ווארשע, איך זוך אמסטערדאם, איך זוך חסידות, בריוון, ס'איז א מורא'דיגע זאך, א מענטש האט, מען ווייזט פאר די קינדער, ס'איז זיכער א, פלאס ס'גייט ארויף די וועליו, ס'איז א מורא'דיגע, ס'איז א גוטע אינוועסטמענט פלאס ס'איז א זייער גוטע זאך.

אז דאס האסטו געטראפן ביי. עס ארויס פאלן זיי ביי א איד אינהיים זוכן דאס מיין פעטער, בקיצור יעצט קומט ארויס א ספר פינף הונדערט עמודים, מען דרוקט דערצו בער הערליך די גאנצע ספר פון א זיידע נפש אדוניא, ס'דא א גאנצע חלק פון הוי שרגא פון דיקס אוו יד די גאנצע חיבור. האסט עס אפגעקויפט?
צו איך האב די נומער פון יענעם, איך האב עס געגעבן פאר דער וואס דרוקט די ספר, מען האט אריינגעלייגט גרויסע געלטער אין דעם, עס קומט ארויס א הערליכע ספר יעצט, ווי איז עס די גאנצע יעצט?
חיבור,
ווי די חיבור?